Ram leh i tan chauh bung sawm pali na hmeichhe thawh chi loh. Ni hnih lek hnuah chuan chhuahna pawh chu a chhuak ve ta a, Rama leh Jenny chuan an zu hruai chhuak a. Tang chhuah lawmna ni pah fawmin hotel fian rial deuh ber nia an hriatah chuan an chawl a. Jenny chu a hlim hle mai a, chhuahna erawh chu eng emaw lungkham nei ni awm tak hian a lang a. Rama chuan chhuahna hmel leh awm dan chu ngun takin a lo chik ru a, thil vei dang nei niin a hre tlat a. Suana ka hmuh dan che chuan eng emaw lungkham ruk tak nei niin ka hria chiah a. Chu chu keini pathum karah chuan zep i neih duh ka ring bik lo va. Kan hriat ve chi a nih chuan hre ve ta ila, a ngaihtuah ho dan tan pawh a awm mahna, a ti a. Jenny chuan a lo tui hnih ve vat a, meng phawk hra chung hian, Ni e, u Suana chu ka rin ang i ni hlim ve lo riau, ka ngaih a tha thei tlat lo.

Mahse, chhana reng reng a awm si lo. Rama chuan chhuahna thinlung insual hmuhpui theiin a inhre ta a. A reh hian a reh thiap a. A tawpah chuan Jenny chuan tra aw tiau hian, U chuan ka thil phut che khan a ti lung ni lo che, a nih chuan min ngaidam ang che. I kawng daltu mai ka nih dawn chuan min hrilh chiang la, kei chu ka kiang mai ang e. Hlimna vawr tawp kan chen tawnah ka lo ngaih ngawt vang a ni. min ngaidam ang che a ti ta siah siah mai a. Rama chuan, Ni e, nun kawng dang thu kha i sawi si a, kei i thian tha a, lo in ngai ve thin le. I hmangaih ber nia ka lo hriat che ni i, nangmah hmangaih avanga hlangrial pawh dawn chang lo lek a, buaipuitu che, hriat phak lo i nunah hian pindan ril a awm a nih chuan, chu chu kei ni hriat phak lova vawn tur chi a nih chuan, I bula awm dan thiam a har duh awm ang e. Hmangaihna chunga leng tur thil dang hi kei chuan awm theiin ka hre lo, a ti a. Chhuana chuan muang leh muk tak hian thatna leh sualna an indo chuan tan zawk tur chu mi a ber pawhin an hre fuh thei ang, ngaihtuahna seng chiam lo pawhin. Amaherawhchu, hmangaihna leh leilanna Insualah chuan mifing tan pawh ṭan tur hriat a harsa mai ṭhin, a ti chhuak ta phawng a. Rama chuan ṭha leh sual indona khawvelah hian ṭhatna sipaite chu anmahni an indo thei dawn em ni? tiin a zawt let a. Chu chu a hun leh hmun a zir a ni. Jenny chuan. Kei chu inthusawi hi ka man thiam ve hauh lo mai. Hmeichhe hriat loh tur chi te a nih phei chuan ka lo va hawng hmasa mai ang chu u Ram a ti a. Hawng hmasa lo ve Jenny. Hei hun pawh a liam chak hle mai. Jenny tan pawh a hrilh haithlang lutuk ang. Chhuanah thil awmzia tlang takin han sawi mai teh. Rama chuan a ti leh a. Chhuana chuan, A ni ngawt mai Jenny, min lo hre thiam hram hram rawh. Kei dinhmun hre bera ding hi min buaipui dan te ka ngaihtuah hi chuan min hmangaih ve tak tak ni tein ka hria a, ka lawm hle mai a. Ka hmangaihna che hi chu tu hmangaihna leh eng hmangaihna mah hian a khum bikin ka ring lo. A han ngawi leh vang vang a, amah erawh chu a han ngawi leh a. Rama leh Jini chuan mit khap lek lo hian an lo thlir a, Kan ram hi, he Mizoram hi ka lei nat ve ta em em mai a. A mittui chu a lo hnam thiam thiam a, dawhkanah chuan a far kau va. Dikna a fam ta, sualna leh eirukna in hmun an chang ta, mi awk hrawl te an ding chang ta, future hi kan nei dawn ta lo em ni? Lei nat tu, hmangaih tu, chhan tu a vai em ni? a ti a, a kun ta tlat a.

Kan in el mai pawh a ni tawh lo, kan in er tan ta. Thawh loh hlawh hmangin kan in ti hausa a, eiru thiam lah pa fing an ni mai si. Hausa apiang paza awm. Heti hrim hrim chuan keimahni leh keimahni hi kan in chim ral dawn. Neitu tak tak rilru hi hmuh tur a vang em em mai. Kei pawh he thutlungah hi chuan baptisma ka chang thei reng alawm. Amaherawh chu, Jenny rilru natna tur zawng khera ram hmangaih hi ka hrethiam thei lo. Hei leh chen hi harsatna pawh in lo su kiang dun tawh a. Hmangaih vangin jail run thim i dai tawh a. Lungngaihna zan thim chu hlimna var parh chuan a rawn hnawt bo mek a. Chutih laia ro dang han neih leh tlat chu maw le. Ram tana i thahnem ngaihna chu ka hrethiam. Mahse i hmanhmawh lutuk deuh a ni lo maw? Rose par tur pawh hi thahnem ngaih naihin kheh parh han tum teh, i kheh parh mawi ngut lo vang. Zan dai fim leh zing ni chhuak ten zawi zawiin kheh parh zawk rawh se tichuan a par mawi ang. Nih zawng a ni ngawt mai rama Jenny ka hmangaih lo a ni lova, amah ka hmangaihna hi chu engmaiin a dal chuang lo vang. Amaherawhchu he kan ram zim te arhmai tiah lek. Nama chhiar tham loh khawpa tlem mi khawpui lian thler khata mi zah lek tang rual lo tham lo tang rual thiam si lo in then darh tham lo in pum khat thei si lo tuna kan awm dan hi thang thar lo awm zel tur te entawn tlak a ni si lo. Kha leh sen hnam lungrual arpui mai ang mai a inchen tlang thin. Tuna vawk reka fa te an sawi ang mai. Politics lah corruption chawr chhuahna lei tha, Kohhran lam lah mahni kum zat deuh thaw pawl hrang awm ta nuaih mai. Thil tha buaipui si lo hian sual hi kan buaipui luai luai a. Khawpui tlangval te hi en teh u, hnathawh tum si lo. Nu leh pa te thawh a inchei a leng zuar zuar ringawt mai. Hmeichhe sumdawng vak chhuak rinawmna tla chham si te phei hi chu aw. Zoram hi la piang lo te sailetna tlak a nih si loh chuan engtin nge ni ang? La piang lo te sailetna tlak a nih si loh chuan a chhunga hmangaihna par tlan pawh hi a timawm ka ti deuh a ni. Kristian ramah drugs, aids, corruption thawm a va lian em? Hengte hi hnam dang hming a sin maw? Mahse kan ramah hian an tlang nel ta lo a. Hengte ka ngaihtuah hi chuan kan ram tan hian vawikhat pian manah tih theih eng emaw tal chu ka nei ve lawm ni tiin ka inzawt a. Ram siam tha thu hi ka thinlungah chuan dar rimawi a ni tlat a ni, Chhuana chuan a ti a. Jenny chuan, U Chuan, i thusawi chu man thiam veiah ka in ngai phawt ang a, dik pawh ka ti. Ram siam that tuma in baihna tur leh in tum dan te chu ka hre pha ve lova, siam thatna thuthlungah chuan kei pawh in baptisma ka chang ve thei ang. I kiangah chuan Bible zirtirna nena in kalh tlat a nih loh chuan kei pawh ka lo tel ve zawk anga a ni mai alawm, a ti ve ta khauh a. Hmeichhe tel vena chi a nih ka ring lo, a han nui deuh sak a. He hna hi Sanga hrai ṭuma chhiar tel theih chin te chauh thawh turah ka ngai a, i inhuamna leh i inpekna thinlung chu a lawmawm a. Mahse, keimah vanga i re theih ve zel chu ka phal lo. Tin, Bible zirtirna nena inkalh tlat chu a ni bik lovang chu. Sual dova thisen chhuak khawpa ṭan pawh Bible chuan a phalh kha. Hmeichhe delvena chi loh hna hi a vang viau tawh emaw ka lo ti a. Sipaiah te, police ah te pawh hmeichhia hi an bang bik tawh loh lai a. A pa hlanga thawh chi chu eng tak ni ang maw? Mipa amah maia awm chu ṭha ti lo tu ngaiah chuan a dik tak meuh ang maw? Kei chu Bible a kalh nghal mai awm mange ka ti deuh asin. Jenny chuan a ti ve zel a, Tuipui sen kan lai pawh khan mipa chauh an chhiar duh a, Sangli leh Sanga hrai ṭuk pawh khan hmeichhia leh naupang chu an chhiar tel duh lo zawng a nih kha, a Bible viau lo maw zawk a na? A chhiar tel chu thu dang ni se, a tel chu an tel chiang alawm. Duh leh a chhiar lai vel chuan kan lo bi bo daih thin anga a ni hmel awm. Nui tet tet chung hian Jenny chuan a ti a. Pathian thu pawh in lo hriat hi maw le, Pastor emaw a nih loh vek leh Speaker ah tang zawk hlauh u lang a tha ang a, in sermon a pui dup dup em mai. An han nui leh dar dar a. Tak tak a na, kei chu chhuahna sarmon khan min chhung min hneh khawp mai. Kan ram tan hian tih theih ka nei apiang tih ve ka inhuam e. Rilṭam, tuihal, sual dava thisen chhuak khawpa ṭan a ngaih pawhin kan ram leh hnam tan a nih phawt chuan ka in pe thei e. He chhuahna thil veiah hian kan hmin tlang a, amaherawh chu nangni pahnih tan chuan ram hmangaihna pangpar hi a kuhmawm ṭan tirah i ngai ang. In inhmangaihna kuh mum hi a par chhuak tan a, chu chu par pui tling phawt teh se. Kei hian kan pathum ai ka awh rih ang a, tih laklawh ka nei lo va, sorkar hnathawh ka tum lo va. Keimah duhthlanna ngeiin ram tana thawk turin ka pen chhuak ang. Va kalchhuah chauh hi ram tana thawh dan leh a tha ber a ni chuang lo va. Chu chu in hre vek anga, ka mang ang hun apiangin in hnenah ka rawn tlu lut zawk dawn nia Rama chuan a ti a. Tlawngva ka mat dap avang awm ve, kei hi ram tan kauin ka awm a, nangin chu chu i chhang hlauh si ang maw? A ni thei lo, kauhna chu kauaten an chhang tur a ni, Chhuana chuan a ti a. Ram hian kauh bik na nei dawn em ni? Nang a kauh lai che hian kei hi min hnawl bik dawn em ni? Ngaihtuahna, Thangharha a ram tana thinlung in buat saih hi kauh loh kan ti thei dawn em ni? Nang ni pawh kauh chu in ni ngei a, in chhan hun leh in ei hun erawh a ni rih lo. Kauhna hi tun tuma dawng chauh pawh ka ni bik hlei nem. Hei tuna kan awmna hi hetiang thu han sawi thuina chi a ni lem lovang. Ka chhuahsan ang che u. In thian rinawm ka nih ngai chuan ka thu hi rawn ti danglam lo hram ang che u, tiin a chhuahsan ta a. Rama chhuah hnu chuan eng emaw chen chu an ngawi dun vang vang a. Chumi hnuah chuan chhuahna chuan. Thian Parama hi chu ka va han tluk lo vai vai em! Mizo tlangval dik tak, Mizo thinlung fir hlang hlak pu Thian te tana nun pe phal ram hmangaih tu dik tak a ni si. Aw, hetiang mi hi Zofa te zingah hian za tal chu han awm se la, kan ram siam that lehna turah hian beiseina sang tak ka nei tur. Tunah pawh keini pahnihin hmangaihna par kan tlan theih nan ke min pen khalh leh tawh a ni a. a ti vawng vawng a. Jenny chuan, U Rama hi zawng a hlu a nih hi, amah ang za te chu in awm dawn lawm ni ka lo ti mai a. Kei ka lo ngaih ve dan chuan Baal hma a ṭhing ṭhi ngai lo mi kan ram hian a la tla chham lutuk lovin ka hre ve tlat a. Tang hmahaina avang leh mahni hmasialna avangin ram hmangaihtu leh hnarkaitu thenkhat te ram hmangaih dan hi chu mipui-te tan eisual a awl lutuk a, kan dampui zo lo va, kan thatpui lo tih hi chu keini ang duang pawh hian kan hre hial a. Mi tam tak ngaihtuahna chu tunah hian a tha ngharh mek niin an sawi a. Eng pawh ni se chu lam chu ni danga sawiah i dah tawh mai ang. Engtin nge kan awm zel ang tih lam hi sawi a hun tawh lawm ni? Kei chuan han rel ngaihna teh chiang ka hre mai lo viau va, ka lo rilruk dan mai mai chuan naktuk lamah kan khaw lamah haw chhoh thuai a tawlin ka hria a, thlawh hma ka la zau si a. Vawk lah chu ka vulh tam ang reng si a, ka nu kha a lo hah dawnin ka hre em mai a, tin min ngaihtuah dawn bawk si a, anih ka zui ve mai dawn che em ni? Kan awm dan lah hi heti teh nuai hi a ni tawh si a, kan inchhung pawh nuam ka ti tawh chiah si lo va, inzui haw mai chu a tha lo vang. I chhungte pawhi kan khawih leh reu reu ange. Tin, chutianga inhruai ngawt chu ka nu ngaih dan a ni bawk lo ang. A nih palai tal rawn tir nghal mai la, palai han tirh chu a tih chi dawn em ni aw? Nangin min lo duh ringawt mah la, i chhungte chuan an remti kher lo mai thei a, a zahthlak duh viau ang. Tha taka inneih kan duh a, an phal loh tak leh kan inhruai miah ang a, a ni mai lawm ni? Enge a inneih tur te kan inhmangaih a, kan induh miau chuan a inneih ve lo tur te thu thu tur chu a ni ngawt dawn em ni? A nihna lai chu a awm a, mahse, ram rawng te pawh kan la bawl ve duh mai thei a. Nupui pasal zikluak taka inneih hi chu a tluk a awm thei lo. Mihming tha lo sa ten ramrawng an han bawl thin hi chu vawhmima kara mawng tawih tih ang chauh mai a ni. Palai rawn tirin lo rem mial ta pawh ni se, keini chhung chuan mawl te a tih kan duh ang a, mi tih ang te chu a tlin pawh kan tlin awm si lo va, nang ni lam ngaih dan a ni lo leh hle bawk si ang a, tih dan tur tak hriat thiam a harsa ka ti ngawt mai. Ah, i dawn thui lutuk a, i buai zo mai mai niin ka hria. Inhruai chu i ngam loh deuh le, palai chu rawn tir la, a rem chuan inneih dan tur chu kan la sawi fel mai dawn alawm. A tih lai chuan an kut chu an inhum lum sak a, insirial hian an thu dun a.